Dumelang, ke a le lotšha, ke a le tamiša, ke re madume ka lapeng. Ke a le amogela go semoya ka Doctor Makgabo. Gomme ke kgopela re le subscribe, le like channel ya rena, le kgotle notification bell, le share di-video tša rena le batho bao le ba tsebago. Ke a le leboga. ke rata re dira reading ya rena ya today reading e ke ya lehono a message for today ko rena molaetša ro kry-ago ke molaetša mohuta mang molaetša o bolela le rena o reng molaetša o bolela le rena o reng

o bolela ka surrender o bolela ka dilo tše e le gore um e ka ba e le mathata e le gore o na le ona ka ra bophelo nako ngwe bošego ga re robala gabotse ga re lore ditoro tše dibotse re lora re kitimišiwa re lora bathakathi re lora dipuku re lora ditoro tša go tšhoša dilo tša dilo tša re ke di-nightmares the minute o ba litoro tša mohuta o tsebe gore go na le something se e le gore a sepela botse ka ra bophelo o tsebe gore manaba a gare a tia maatla ba gare ba plana ba nna lekgotla ka wena ba go foša ka meleko ba go thakatha so go ra gore go lo dilo tsoro tša mohuta one owe ke patametša gaufi le mangeloi a gago o bolele le bona ka manaba a gago a e le gore wa tseba le e le gore ga o wa tsebe gomme o ba kgopele gore ba lwe ntwa ya gago ya semoya ba o thuše mo ntweng ya semoya ba go fe maatla a go lwantšha manaba a gago ba go fe maatla a go rapalatša manaba a gago o gopole gore o ka sebele le mangedwe a gago o ka sebele le badimo ba gago o se gabotse mo mmeleng wa gago o ra gore the minute o e ba ditoro tša mohuto one owe ditšatši a le re go tlhaba and then o tlhape ko re lo ka dira such, such uh, a simple cleansing a simple normal cleansing o ka šomiša letswae o ka šomiša diwašo o ka šomiša letswe le gore o bona o ka re di ka o tswela mogola o e na le tša go tlola tša protection tlola ka tšona e le ge o ke tšhireletša from manaba a gago o re mola o feditše o bolele mangwele a gago ka yena pono yone la o e bonilego o ba kgopele ba lwantšhe manaba a gago ba go thuše go lwantšha manaba a gago okay

Ka this card ya sanctuary e sa tlaeletša godimo ga ene ke setse ke boletše ka yona ka ra bophelo re na le mathata a mantšhi ka nako nngwe na le mathata a tšhelete mathata a dikoloto mathata a la gore ga o kgone go phetha dilo tse o ratang go di phetha ka ra bophelo go tse ka nako tengwe dilo di le promising dilo di bontšha ka dilo mabati a tla bulega lo tse tla tla ka ra bophelo but out of the blue mabati a la tswalela ka lo tse la dipalele go tla ka ra bophelo ka baka la gore re le batho ga re nke re ke cleanser re le batho ga re nke re ba le mokgolo wa gore re ke thute go attracta dilo tse dibotse ka ra bophelo re manifeste dilo tse dibotse ene re le batho ka nako nngwe e ntšhi ra lebala gore kana ga se re ke bope ga se re ke bope re na le batho goba motho yo a re bopilego re na le the creator god ra buša ra ba le di-gods ba e le gore ba ile ba ba le mokgwa wa gore bopa le bona go na le ntho ba e dirilego ga ba bantse ba re bopa re ba gona mo lefaseng ka nako re na le mathata re lebala go bolela le bona they are our creators therefore ke ba seke bana ba santse ba re fe maatla a gore re kgone go imela manaba a rena re a defeate so go botlhokwa gore o dire cleansing ya gago o fetse o bolele le mangeloi a gago bolela le your ancestors those who are on the guides ba ba le go mo kganyeng ba botse ka mathata a gago ba kgopele thušo ba kgopele direction gomme ba gona ka raphelo ba gago ba tla go thuša ka mo nyaka go thušo ka gona ke molaetša wa rona wa today ke a leboga